Ie, yeah, yn credu bod ni bron uh, gyd yma. Right, dwi'n mynd i rithro trwy'r uh, y dechrau i trial dal at ychydig o'n amser yn ôl. Uh, Alun Jones i fi roedd ar secondiad i Lywodraeth Cymru o Ysgol Strade yn Llanelli. Wedi bod gyda Llywodraeth nawr ers well, bron um, lan i dwy flynedd, mis Ion nawr. Um, a dwi'n mynd i siarad ychydig am y, y pwnc hanner y bwysig yma, 14-16, a fel mae hwnna'n edrych o fewn uh, Cwricwlwm i Gymru. Um, Tri pwynt ffocws bron, un, i sicrhau bod ni gyd yn yr un lle yn yr ystafell bach o gefndir, leini gyda cymwysterau newydd, beth yw'r cyd-destun a beth 'y ni'n edrych ar o ran y cyfnod nesaf 'ma nawr o reoli newid a'r arweinyddiaeth yn y sector bydd angen wrth i ni symud at Cwricwlwm i Gymru yn bodoli o fewn 14 16 a wedyn i drafod falle mwy penodol ac i gael bach o adborth a sgwrs mwy dofn 'da chi rownd yym yr ymgynghoriad Dysgu 14 i 16 fydd yn mynd yn fyw yy yn y flwyddyn newydd. Felly, o ran yy y cymwysterau, ychydig o o linell amser fel petai, a fi ddim yn, ma' ma' lot o ysgrifen ar yy y sleidiau yma, fi ddim yn disgwyl bod chi'n darllen pob gair, wna i si- si- ceisio cyn- crynhoi gymint ag y galla i. Fi 'di gweld bod rhei 'di cael eu cyfieithu ar diwedd wythnos ddiwetha', ma' 'na cwpl o typos yn y Saesneg, a'r Cymraeg, bydd popeth yn iawn ac yn gyflawn i chi erbyn bod chi'n gallu cael mynediad i nhw ar-lein. Mae 'na lot o wybodaeth ar y sleidiau, fel bod nhw'n gallu neud sens i rywun falle sydd ddim wedi bod 'ma. Fi ddim yn disgwyl bod chi'n darllen popeth sy ar pob sleid. Fi 'di trial uwcholeuo neu roi mewn bowld un neu ddau o o eiriau, ond bydda i'n trial siarad am y pwyntiau mwya pwysig. Felly, o ran y cymwysterau, ma' yn amlwg adroddiad penderfyniadau Cymwysterau Cymru wedi galluogi nawr i'r dasg symud mlaen i CBAC o ran y gwaith dylunio ac ysgrifennu. Os falle bod chi'n ymwybodol, mae'r ymgynghoriad yn fyw gyda gyda nhw nawr o ran y manylebau lefel uchel TGAU newydd a bydden ni'n eich annog chi, eich annog eich staff i sicrhau bod nhw yn yn rhan ac yn glwm gyda'r ymgynghoriad. Ni. Mae ymgynghoriad o ran y cynnig cymwysterau llawn Cyfystyr Cymru wedi dod i ben yn yr haf hefyd, a mae hwnna'n dod i ni mewn sefyllfa nawr lle bydd y TGAU newydd newydd yn barod i addysgu o Medi 2025, a wedyn gweddill y cymwysterau yn gyflawn yn barod erbyn 2027 ymlaen. A felly mae hwnna yn ei hunan yn rhywbeth i ni ystyried wrth i ni reoli'r newyn 'ma a ni'n mynd ar y daith trwy i 2025 ac ymlaen i 2027. Beth mae'r deddfwriaeth yn gweud o ran y cwricwlwm i Gymru, a dyma falle yr yr rhan o'r cwricwlwm nawr sydd falle ddim wedi tynnu lot o sylw oherwydd dyw e ddim wedi bod yn yn yn rhan o o'r darpariaeth yn yr ysgolion uwchradd ond fel i ni mynd at Mae Cwricwlwm i Gymru yn bodoli o fewn blwyddyn deg ac un ar ddeg. Dyma beth mae'r deddfwriaeth yn sôn am ym mlynyddoedd deg ac un ar ddeg. So mae hwn yn yn yn uwcholeuo'r gwahaniaeth rhwng addysg lan at blwyddyn naw, yn cynnwys blwyddyn naw, a wedyn beth mae'n gweud am blwyddyn deg ac un ar ddeg. So ar gyfer pob dysgwr i sicrhau dysgu ac addysgu ym mhob maes, um, a, ond dyma le mae'r newid, ychydig o newid rhwng blwyddyn naw a deg yn dod, Nid oes angen cynnwys popeth yn y datganiadau hyn sy'n bwysig ar gyfer pob maes, ond mae angen i bob maes fod yn rhan o'r cwricwlwm ar gyfer pob dysgwr. Felly, mae hwnna'n bwysig i ni wrth i ni ystyried nawr yn ymarferol fel mae hwnna'n mynd i edrych o fewn yn ysgolion ni. A wedyn mae'n sôn am rhai elfennau sy'n amlwg i chi o ran addysg cydberthynas a rwyoldeb, clefyd, gwerthoedd a moeseg, y sgiliau trawsgwricwlaidd rydym yn Gweinidog wedi sôn amdano rheina yn yn barod bore yma, a wedyn sut mae'r addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n gallu rhedeg ar bryd gwaith yn plethu'n naturiol mewn i'r cwricwlwm, ond wedi cael eu gwreiddio mewn cwricwlwm lle mae lot o'r pethau yma a'r taith, lle mae'r cynnydd a'r cynllunio yn dod at ei ben yn y cyfnod 14 a 16. So i ryw raddau, dyna beth yw'r yw'r sialens i ni nawr, yw i ail-edrych ar 14, 16 yn ei gyfanrwy, ac i ystyried beth yn y gorffennol sydd wedi gweithio, beth yw'r pethau a'r arfer da sydd gyda ni, beth y'n ni'n gallu dysgu o o ran beth sydd ddim wedi gweithio, a fel y'ch chi'n ei addasu, y ffordd y'n ni'n edrych ar yym dysgwyr a'u cynnydd nhw hyd at y pwynt 'na yn 16, lle falle bod nhw'n sefyll fyny yn y chweched dosbarth, neu efallai bod nhw'n cael eu trosglwyddo i ryw sefydliad gwahanol, a beth y'n ni moyn i'r dysgwyr yna i yym i fod fel, i beth y'n ni moyn i i nhw i i fod yn yym eu rhinwedde ai ai yym eu sefyllfa nhw o ran y cymwysterau sy gyda nhw, a beth y'n ni moyn i nhw edrych fel fel dysgwyr cyflawn. Fi'n credu mae'r mae'r syniad yma o reoli newid, mae lot o'r pwyntiau bwled fi'n credu yn gallu cael o ran strwythur ysgol uwchradd a'r pethau yn amlwg i i chi a'ch timau arwain yn mynd i fod yn ystyried nawr dros y dros y y y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Mae nhw'n gallu bod yn seiliedig ar yr elfennau fi'n credu sy'n dechrau yn amlwg gyda'r cynnig beth y'n ni'n moyn cynnig i'n dysgwyr, beth yw'r fwydlen yym o o ddysgu, cymwysterau, profiadau ehangach y'n ni'n moyn i'n dysgwyr ni i i i gael eu mantais o tra bod nhw gyda ni. Beth mae hwnna'n edrych o ran strwythur, so fel rhywun oedd yn wneud yr amserlen, faint o wersi mae pob pob gwers neu pob elfen o'r cwricwlwm yn eu cael, a fel y'n ni'n gallu sicrhau bod hwnna yn gysylltiedig yn amlwg gyda'r cymwysterau a'r amser dysgu falle sy'n cael ei argymell ar gyfer y cymwysterau gwahanol 'na, fel mae hwnna yn plethu gyda'r gofynion statudol, a fel y'n ni'n gallu sicrhau ein bod ni fel ysgolion, a dyma beth yw pwrpas y canllawiau i ni 416, fel y'n ni'n gallu sicrhau ein bod ni yn Yym, yn, yn, yn wir yn cyflawni'r gofynion ystetudol ar gyfer y cwricwlwm. A falle bennau oll, fel i ni'n gallu sicrhau bod y gwaith caled sy'n mynd mewn nawr i edrych ar dysgu ac addysgu, dylunio cwricwlwm, a'r gwaith i ni'n wneud ar hyd y cwricwlwm tri 16 wir yn bodoli o fewn yym blwyddyn 14, yy, blwyddyn deg ac un ar ddeg yn y maes 14, 16 'na. Fel i ni'n gallu sicrhau bod y ffordd i ni 'di lan-sgilio, y ffordd i ni wedi datblygu a dysgu proffesiynol i gyd sydd ddim yn mewn i newid meddylfryd a meddwl am y cwricwlwm a'r addysgeg sy'n holl bwysig yn y ffordd yma yn yn gallu yn cael ei galluogi, yn cael ei aeddfedu wedyn i mewn i y profiadau mae'n dysgwyr ni yn cael yn 14 a 16. So yn y trafodaeth, trafodaethe, fi'n credu le ni 'di, ni 'di gorffen ar y lot o hwn yw bod 'na rai pethe lefel uchel sy'n amlwg. Ni moyn sicrhau bod pob dysgwr, beth bynnag yw 'u cefndir nhw, yym, yn gallu neud cynnydd ar hyd 'u taith a'u llwybr dysgu unigol nhw. Ond ni moyn sicrhau bod uchelgais, dyheadeb, bod popeth, yym, mor, mor uchelgeisiol fel petai e mae'n gallu bod. Fel 'yn ni'n gallu sicrhau'r her 'ny i bob dysgwr a'u cefnogaeth bydd angen arnyn nhw i wreiddi eu potensial. Ni'n gwybod hefyd bod raid i hwn fod yn gysylltiedig gyda camau nesaf. Fel gwlad, yn amlwg, mae yna amrywiaeth mawr beth sy'n digwydd i ddisgyblion ôl 16, gyda nabod lot o'r gwynebau yn y stafell yma heddi a beth sy'n dueddol o ddigwydd o fewn addysg Gymraeg. Mae yna lot o'ch ysgolion chi a chweched dosbarth. Dyw 'na ddim falle o reidrwydd yym yn y grŵp nesa pan bydda i'n sôn gyda y grŵp o benaethiaid o sector gwahanol. Eto ma' 'na amrywieth on- ond be' sy raid i ni fod yn gyson yn yn ffocws ni yw bo' ni'n paratoi dysgwyr ar gyfer y came nesa 'na ôl 16. Os ma' hwnna'n bodoli o fewn 'yn ysgol ni ne' os ma' fe yn ar sefydliad gwahanol. Ond fi'n credu mae'r ffocws 'na yn fwy eang na blwyddyn duddeg, mae fe'n edrych ar beth mae'r disgyblion 'ma yn elwa ohoni fe ar gyfer i gyrfa, i bywyd ar y daith 'na ôl 16. Ond eto, fi'n credu be sy'n hynod o bwysig yw bod ni'n cadw'n gyson ar y neges o ran Cwricwlwm i Gymru, neu'r risg, fel ni 'di sôn yn barod, Gyda gwersi i ddysgu o'r Alban, y risg yw bod 'na ryw fath o doriad ar 14 a bod yr ethos y cwricwlwm yn cael ei golli, a mae hwnna'n mynd i ddodi fwy o bwysau ar yn arweinwyr, fwy o bwysau ar yn staff a, yn amlwg, fwy pwysig na dim byd, fwy o bwysau neu fwy o amrywiaeth yn y profiadau i'n dysgwyr ni. Felly mae hwn, fi'n credu, yw'r dasg i ni drafod ymhen rhyw deg munud, yw fel i ni'n sicrhau bod hwn yn rhywbeth sydd yn cael ei wireddu yn ein ysgolion ni. Mae hwn, fel fi wedi, fi ddim yn moyn chi ddarllen y sleid yn ei gyfanrwydd, ond i ryw raddau mae hwn yn rhoi ychydig o gyd-destun o ran yr ochr polisi. Mae'n amlwg, Cwricwlwm i Gymru yn rhan o hwnna, fi wedi sôn am yr elfennau gwahanol sy'n bodoli o fewn y deddfwriaeth. Fi'n credu mai mai mae'n yy iawn i ddweud yn ystod y blynyddoedd sydd, yn enwedig y falle'r deunaw mis diwetha, ma' pwysigrwydd rwbeth am myfyrio personol, falle mae'n swno'n simplistig iawn ar y sleid fan'na, ond rwbeth am yym gwella effetholrwydd ein dysgwyr ni wrth i ni wneud cynnydd ar hyd y continwwm 36, er mwyn bod nhw'n gallu bod yn dysgwyr gydol oes. Mae rhywbeth pwysig a cyson, a pan chi'n siarad gyda ysgolion, mae fel dy bod yn rhywbeth sy'n sy'n dod yn yym yn iaith gyffredin. Mae lot o bobl yn yy wedi wedi cael lot o ddiddordeb yn edrych ar falle beth mae cynnydd yn effetholrwydd yy ein dysgwyr yn edrych fel. A fi'n credu bod hwnna'n cysylltu naturiol gyda lot o o waith sy yn y cefndir gyda'r adolyg- adolygiadau a gwaith ar cymwysterau a ôl 16, a beth mae busnesau a beth mae addysg uwch yn gweithio ni, sy angen ar ein disgyblion ni, a sy angen ar ein pobl ifanc ni pan maen nhw'n symud mlaen i'r camau nesaf yna, y sgiliau yna, y rinweddau yna. sy holl bwysig iddyn nhw ar gyfer y dyfodol. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth rili bwysig wrth i ni ystyried yym anfantais a sut 'yn ni'n gallu yy dadgloi yym y cyfleoedd gore 'na i i bawb yym wrth i nhw symud ar hyd y daith. O ran yr ymgynghoriad ei hunan, fi'n credu y y pwrpas, y prif bwrpas yw i helpu ysgolion i ddeall, a dyma le mae'r her i ni yym pnawn 'ma, neu bore 'ma, Fi'n credu mae'n mae'n mae'n peth rwydd i weud bod ni yn gwerthfawrogi mwy na chymwysterau yn unig o fewn 14 i 16. Fi'n credu bod pawb yn yr ystafell, fel fi'n gweud, fi'n nabod lot ohonoch chi, fi'n gwybod bod chi'n credu yn hwnna, ond mae sicrhau bod yr yym bod y sefyllfa yn addysg yn eich galluogi chi i wneud y penderfyniadau yn hynny o beth, fi'n credu, yw'r peth holl bwysig. A fi'n credu 'na beth yw'r yw'r adborth 'y ni'n edrych am yn hwyrach ymlaen p'nawn 'ma yw, fel ma' hwnna'n edrych i chi mewn ysgol, beth fydde, oedd y Gweinidog yn sôn am y tirwedd, y yym gwybodaeth, information landscape, ecosystem, ma'r geiriau 'ma'n cael eu taflu rownd, be' ni'n edrych ar fan hyn, fi'n credu, yw pa wybodaeth sy'n mynd i helpu ysgolion i sicrhau ansawdd, i werthuso ac i wella, a a ni moyn bod hwnna'n dod yn yn yn direct wrthoch chi. Felly, mae hefyd, fi'n credu, yn mynd i fod yn yn rhywbeth i chi i edrych arno o yn sgil y penderfyniad o ran cyf- cymwysterau ond hefyd gyda'r deddfwriaeth a gyda'r gofynion y cwricwlwm, beth mae'r cynnig ar strwythur y cwricwlwm yn mynd i edrych fel, a fel i ni fel fel cenedl, fel, fel grŵp o bobl, yn gallu symud ar hyd y daith yma 2025, a beth fydd, beth sy'n mynd i fod yn wahanol eto yn 2027. A fel fi wedi sôn, mae hwn i gyd yn bwydo mewn i beth mae'r ecosystem gwybodaeth yna yn edrych fel, a beth sydd yn deg i, i, i, i ni fel gwlad i ystyried pan 'y ni'n edrych ar diwedd y daith 'na yn 16, lle mae'r ffocws ddim jyst ar y canlyniadau mewn pynciau TGAU a bod 'na ryw fath o o gor-bwyslais ar hynny yn yn yr ysgol uwchradd arnoch chi fel penaethiaid ac arweinwyr. Er fi'n credu weithiau mae'r pedwar dip yn yr egwyddorion cynnydd yn cael eu gweld fel rhywbeth uchelgeisiol a a yym ar wahân falle i realiti, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar beth mae'r pedwar dip yn yy beth gallen nhw edrych fel a fel gallen ni siarad am y pedwar diben o fewn addysg 14 16. Ni ddim yn moyn bod 'na gwahaniaeth rhwng y ddou. Felly bron mae egni negi ni'n gallu edrych a fel bydde'r pedwar diben yn aeddfedu, fel bydden ni'n edrych ar y cynnydd 'na. A mae'r geirfa o fewn y pedwar diben yn galluogi ni falle i dynnu allan rhai o'r pethe i ni'n gyfarwdd â am am am y cyfnod 'ma mewn addysg i'n dysgwyr ni. So ni moyn bod dysgwyr yn gosod safon- safone uchel, bod nhw'n dod yn gyfrtrebwyr effeithiol a bod nhw'n meithrin eu dealltwriaeth ar draws y cwricwlwm. A fi'n credu bydde'n yn eitha cyfforddus i ni 'di bod yn yn ffocysu ar y fath hyn o bethe dros y blynyddoedd. Ond mae'n bwysig hef hefyd i ni i ni gofio bod raid i ni sicrhau cyfleodd i'n dysgwyr ni i barhau i fod yn arloesol, i barhau i fod yn greadigol, a fel i ni'n gallu arfogi'n staff ni i barhau i addysgu yn y ffordd 'na sydd yn annog y fath 'na o ddysgu. Fel i ni gallu sicrhau wedyn 'ny bod yr elfennau eraill, dach chi'n gallu gweld nhw yn y sleid yn yr y ddou focs ar y ar y pen, yr elfennau ni'n cydnabod sy'n oll bwysig, fel i ni'n gallu sicrhau bod ein cwricwlwm ni yn galluogi cynnydd a digon o yy bwyslais i ni fel ysgolion ar ein dysgwyr ni yn y yn yr elfennau 'ma. Ni'n gwybod bod hwn yn bodoli'n barod, ond fel i ni'n gallu meithrin, fel i ni'n gallu tyfu yr egwyddau 'ma yym yn y ffordd 'yn ni falle'n cyfathrebu gyda'n gilydd, am eich etholrwydd ysgol, am ehm mesuriadau perfformiad a'r terfynau sy'n codi dychryn arnon ni gyd, fel y'n ni'n gallu ail-strwythuro a ail-feddwl y fath yna o beth. Fi'n credu bod yr egwyddorion cynnydd yn helpu ni, to hwn, a wrth i ni ystyried y gwahanol egwyddorion, dyma le, os y'n ni'n edrych ar 14 16, Ni'n amlwg yn gallu gweld y melyn a'r oren trwy'r y gwybodaeth a'r sgiliau yna. Mae lot o hwnna'n mynd i fodoli o fewn y y cymwysterau a'r cyrsiau falle mae disgyblion yn mynd i fod yn dilyn er mwyn y derbyn y cymwysterau yna. A gobeithio, fwyfwy, bydd dyfnhau dealltwriaeth yn rhywbeth bydd yn dod yn rhan o y ffordd mae dysgwyr yn astudio ar gyfer y cymwysterau yna. Ond sut i ni'n sicrhau, er mwyn i ni fod yn siŵr bod ein dysgwyr ni'n meddu ar y sgiliau a'r rinweddau yna bydd angen arnyn nhw ar gyfer y dyfodol, sut i ni'n sicrhau bod y cynnydd yna yn eu ffordd yna a'u gallu nhw i drosglwyddo'r dysgu yna, i wneud y cysylltiadau hollbwysig rhwng yr holl brofiadau dysgu y maen nhw'n eu gwynebu yn ystod Unit 4 a 16, a sut i ni'n sicrhau, falle mwy pwysig na dim byd, bod nhw'n gwneud cynnydd fel dysgwyr. yn barod am y camau nesaf ôl 16 a dyna fe, fi'n credu mae'r egwyddor hyn wedi denu lot o sylw achos mae'n gwneud sens pan ni'n siarad amdano fe a ni'n torri fe lawr, mae'n gwneud sens i ni, mae lot o synnwyr i ni bod ni'n ffocysu ar cynnydd dysgwyr yn eu yn eu effeitholrwydd nhw Yym, fel dysgwyr. A mae lot o dystiolaeth, mae hwn yn un enghraifft dros y, y deng mlynedd diwetha, fi'n credu, yw dod nôl ymlaen i edrych ar y Teaching and Learning Toolkit yn y Sutton Trust, fi'n credu mae'r un top na, mae wastod na. Mae'r tri arall falle wedi newid, fi'n credu bod adborth wedi bod na there or thereabouts dros y blynyddoedd, ond mae'r un top na o rownd metawybyddiaeth a hunanreoleiddio yn gyson ar brig y tystiolaeth ac yn amlwg yn gyfarwydd gyda hwnna. Felly mae sail i hwn, ond mae'n rhywbeth sydd angen i ni ffindo ffordd i galluogi ysgolion i ddod i'r bwyslais lle dyle fe fod. A dyma enghraifft, dwi ddim moyn gwario lot o amser ar hwn achos mae amser yn hedfan a fi'n siarad gormod.

A ma' hwnna'n ymwneud gyda y ffordd ma' nhw'n gallu ymateb i i dysgu nhw yn eu gyfanrwydd. Sut ma' nhw yn gallu adnabod eu cryfderau, eu meysydd gwella, i gwybod ble ma'r her ychwanegol am- ma- ble ma' nhw angen yr he- her yn ychwanegol a le ma' angen y cymorth ychwanegol, beth ma'r llwybrau ôl un deg chwech yn edrych fel iddyn nhw, beth ma'r holl pecyn yn edrych fel, iddyn nhw fel dysgwyr, beth maen nhw'n denu o'r holl gyrsiau, yr holl profiadau, yr holl um, dysgu hyn sy'n mynd mlaen, a fel i ni'n gallu sicrhau bod nhw'n gweld i hunain fel person cyflawn, dim fel set o ganlyniadau ar diwedd 16. A fel 'yn ni'n gallu annog nhw i weld y cysylltiadau rhwng popeth sy'n digwydd yn eu bywydau nhw. Beth yw'r heriau tu allan i'r ysgol sydd yn gwrthwynebu falle beth maen nhw'n trial wneud yn yr ysgol, a fel maen nhw'n gallu delio gyda hwnna wrth i nhw symud ymlaen i'w camau, i'w camau nesaf. Felly, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar hwn yn ei gyfanrwydd. So, gyda'r sleidiau nesaf, mae tua pedwar sleid fi'n credu, gyda cwestiynau i chi drafod. Wna i fynd trwyddo'r pedwar sleid nawr, a wedyn bydda i'n rhoi'r pecyn mas i chi. O'n i 'di gobeithio gallu ail-drefnu'r stafell, ond dyw e ddim cweit yn mynd i weithio, bydd rhaid chi jyst wneud eich ffordd mewn i grwpiau bach, a falle jyst cydnabod yr un berson person i i roi fach o adborth ar diwedd y sesiwn. Fi'n mynd mewn i'r nuts and bolts nawr, so os chi 'di bod, os chi 'di mynd i gysgu gyda'r siarad i gyd, mae'n amser i i ddino lan. Fi'n credu mae'r trafodaethau i gyd wedi dod â ni i ryw ben le mae yna efallai pedwar elfen i i addysg ni fel 'yn ni'n edrych ar diwedd y daith hyn yn yn yn 16 mlwydd ôl. Mae yna rywbeth am yr yr y melin 'na, cymwysterau mewn meysydd allweddol i gamau nesa', a fi'n credu yn yn clywed y Gweinidog yn siarad bore 'ma, mae rywbeth yn amlwg sy'n sefyll mas ambwyty llythrennedd a rhifedd fan'na lle I ryw raddau, mae dangos cyraeddiad yn y pynciau ni, am ba bynnag reswm, mae rhywbeth am boenti'r ffordd mae Reina yn hwyluso camau nesaf ôl 16, a mae rhaid ni gydnabod ni a gweithio hwnna mewn i'n ffordd ni o feddwl am y cyfnod hyn. Ond ni'n gwybod hefyd bod 'na set ehangach o gyrsiau y mae dysgwyr yn mynd i ddewis ohonyn nhw wrth i nhw ddechrau i arbenigo. A dyma ble, yn amlwg, mae mwy o hyblygrwydd. Ni moyn arfogi ysgolion i fod yn hyderus bod nhw'n dewis ac yn dethol cyrsiau sydd yn addas er lles i dysgwyr nhw. A fel 'yn ni'n gallu sicrhau wedyn 'ny bod y system yn ei gyfanrwydd yn galluogi chi i wneud hynny. Ond fi'n credu mae lot o he- o, o'r, o'r, o'r thema heddi yn gysylltiedig gyda, wel, beth arall sydd ar gael i ddysgwyr 13, 14, 16? Beth mae hwnna'n edrych fel iddyn nhw fel cynnig llawn? A fi'n credu mae'r dysgu a'r profiadau eraill 'na o fewn ysgol yn holl bwysig, fel mae hwn i gyd yn, yn, yn gysylltiedig i'r addysg a'r dysgu sy'n digwydd. A beth yw'r cyd-berthynas rhwng rhai o'r erfenne 'ma, a le mae rhai dysgwyr falle angen fwy o un a llai o'r llall, fel mae hwnna'n gallu gweithio ar lawr ysgol gyda nifer fawr o ddysgwyr? A fi'n credu yr y yr agwedd bron sy'n teimlo yn ychydig yn newydd yw fel 'yn ni'n gallu sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle i fyfyrio ar eu dysgu nhw, i gynllunio'n effeithiol ar gyfer o'r 16, A fel bydde hwnna'n edrych ar lawr yr ysgol o fewn blynyddoedd deg ac un ar ddeg. So'r cwestiyne trafod, ond ond ma' hwn mewn cyd-destun cwpwl o'r sleidiau nesa. A fyddech chi'n cytuno gyda'r strwythur 'ma yn yn fras, a be' sy' 'di cynnwys o'i fewn e fel y yr elfenne yr elfenne pwyth- yy pwysig. Ma' fe gyd ar y sleid, copi yn gwmws o hwn fydd gyda chi. Enghraifft yw hwn, a bydden i'n galw e'n y Saesneg bydden i'n gweud deliberately provocative. Mae beth fi 'di dod i fan hyn fel enghraifft na i i i annog sgwrs. Os byddech chi'n edrych ar hwn yym yn draddodiadol fel rhywun fel fi'n gweud rhywun yn yn wneud yr amserlen, fel y fyddech chi'n dosrannu'r amser wrth ys- ystyried falle yym goblygiadau y cymwysterau. Yn amlwg y y cwestiwn yw wel beth sy'n mynd mewn fan hyn a beth sy'n mynd mewn fan hyn. A dyna i ryw raddau yw'r drafodaeth. Fel i ni'n gweld yr agweddau yma yn cyd, cydblethio, neu fel i ni'n gallu annog y cydbwysedd gyda'r ochr dde yna, lle ni'n gwybod yn ein calonnau bod nhw'n hynod, hynod o bwysig, ond ni'n cael ein denu yn naturiol tuag at y melin a'r glas. Fel i ni'n gallu sicrhau'r cyd-berthynas yna o fewn y cwricwlwm, fel bod ysgol yn gallu gwneud penderfyniadau doeth er lles eu dysgwyr nhw, ond yn cydnabod ar yr un pryd, Mae'r dysgwyr, dysgu a'u profiadau, maen nhw ddim yn gorfod bodoli fel gwersi penodol ar y cwricwlwm trwy'r amser, maen nhw'n maen nhw'n digwydd yn gyson. Ond fel 'yn ni'n gallu sicrhau bod dysgwyr yn cael y cyfle i dynnu mas o'r dysgu 'ma, i edrych ar eu dysgu fel rhywbeth cyflawn a a gweld eu hunain, fel fi'n gweud, fel dysgwr sydd yn yym sydd yn aeddfedu tuag at 16, yn nabod eu hunain, yn gwybod ble maen nhw'n mynd nesaf, yn gwybod beth sydd angen iddyn nhw wneud i wella. a sy'n gwybod yym pwy i ofyn a le i gael y cymorth 'na yym ac i fod yn uchelgeisiol yn hynny o beth hefyd. So mae'r dou gwestiwn top, dwi 'di bod yn gwario munud neu ddwy ar y cwestiynau yma achos fi'n credu mai dyma le fel system mae 'na weithiau gwrthdaro. Fel yn galluogi ysgolion i wneud penderfyniadau doeth ar gyfer pob un disgybl o ran y cydbwysedd yna, ond wedyn 'ny fel yn ni'n sicrhau ansawdd fel system a diogelu bod y penderfyniadau yna yn sicrhau digon o her ac yn caniatáu i ddysgwyr i gyrraedd eu potensial. A weithiau, dyw'r ddou beth yna ddim falle wedi gweithio'n naturiol yn y gorffennol. A beth sy'n mynd i helpu chi i wneud hwn? Ni'n clywed lot am beth sy 'di digwydd yn y gorffennol sy 'di stopo hwn. Be ni moyn gwybod a be ni'n meddwl amdano heddi yw fel 'yn ni'n gallu sicrhau bo chi'n timlo bod y gallu gyda chi fel arweinwyr ysgol i neud penderfyniade doeth er lles eis dych eis ei eich yy dysgwyr chi. A fi'n gwybod heddi heddi ni 'di sôn am budgets a arian, ma hwnna'n mynd i fod yn ran o'r sgwrs. A fel 'yn ni'n gallu yy dod trwyddo hwnna gyda'n gilydd dros y blynyddoedd nesa gyda hwn yn ein meddylie ni. Dyw hwn ddim yn rhywbeth newydd a fi ddim yn mynd i gwario lot o amser ar hwn achos fi'n credu mae'n plethu naturiol mewn. Sim rhaid chi drafod pob cwestiwn yn unigol, fi'n credu maen nhw'n plethu mewn i'w gilydd, ond allwch chi ddewis y y ffordd i chi'n dod mewn at hwn. Os y'n ni'n, os mae Llywodraeth Cymru'n gweud bod 'na pedwar elfen, y pedwar elfen holl bwysig, fel mae disgwyliadau gwybodaeth yn atgyfnerthu hynny. So os 'y ni'n dod trwyddo hwn fel rhestr o gwestiynau, os 'y ni'n cytuno gyda'r pedwar elfen, fel 'y ni'n arfogi chi fel fel ysgolion, a fel bydde gwybodaeth, tystiolaeth, data ac yn y blaen yn helpu hynny. Beth sydd ddim yn gweithio, o beth yw'r arfer dda, a beth yw'r syniadau sydd gyda ni am beth beth i fel gallu ni wneud hwn yn well. A hefyd, Ni'n gwybod bod lot o'r stwff 'ma o ddiddordeb i eraill. Fel i ni yn diogelu hynny i sicrhau bod hwn ddim yn gyrru hwn, a bod ni mewn system le ni'n gallu bod yn agored gyda'n gilydd bod ni'n neud rhywbeth er lles gorau'n dysgwyr ni. I annog y sgwrs 'na, ma' hwn yn syniad i ni, ma' lot o text yn hyn so fi ddim yn mynd i ddarllen e. Be' fi 'di trial neud yw roi enghraifft o'r fath o cwestiyne hunanarfarnu a gwerthuso bydden ni'n neud falle yn yr elfenne gwahanol, a ma' nhw'n 'na i annog falle eich sgyrsie chi. Pan 'yn ni'n sôn am y cymwysterau 'ma, ma' rwbeth am boeti cymharu ag eraill. Nawr, ni'n sôn amdano fe mewn ffordd negyddol iawn, odi wnna'n rwbeth sy'n gallu fod yn cael ei wneud mewn ffordd positif? Os dyw e ddim, a does dyw e ddim yn gweithio o gwbl a does dim pwrpas iddo fe, felly ni weud 'na, felly ni, dyna rhywbeth ni'n gallu gweithio gyda. Ond os mae y teulu o ysgolion, er enghraifft, ddim yn gweithio, fel bydde cymharu gydag eraill wir yn helpu ni i werthuso a gwella, beth mae hwnna'n edrych fel? Fel gallwn ni wneud hwnna mewn ffordd mwy hwylus, yn well? Mae hwnna, cwestiynau tebyg o ran y cwricwlwm, A fel i ni wedyn ni yn gallu cefnogi arweinwyr yn yn ysgolion ni i hunanwerthuso'r darpariaeth, i hunanwerthuso cynnydd yn yr elfennau o ran dysgu a phrofiadau eraill, a beth sy'n digwydd o ran y cefnogaeth ni'n rhoi'r dysgwyr ar gyfer yr ôl 16. So'r thema yma sy ar y sleid, ddim yn siŵr pryd yn amlwg i chi ddarllen pob gair, y thema fan hyn yw fel i chi mynd ati i ateb y cwestiynau yna, a beth bydde angen ar ysgolion i helpu chi, i gynorthwyo chi i ddod at y casgliadau ni, ac yn amlwg i orffen wedyn ni, llwyth gwaith. So, mae popeth wedi gweud, chi'n gwybod. Hwn yw'r gwaith fi'n gadael, a fi'n gadael hwn, cael y mas. be fi'n trial gweithio mas, a mae hwn wedi bod yn, mae hwn wedi bod yn, yn, yn wech mis uh, heriol iawn i ystyried hwn ac i, i, i, i fod yn realistig, fi'n meddwl am hwn lot yn ystod yr wythnos a chi ddim, a fi'n byw a bod y gwahanol ffyrdd gallai hwn weithio, ond fi ddim wedi bod mewn ysgol am ddwy flynedd. Pan o'n i'n y Fath mawr beth, Mister Evans oedd yn gyfrifoldebau i, felly fi'n gyfarwydd gyda nhw, ond mae'r byd wedi newid a mae'r heriau chi'n gwynebu nawr, hyd yn oed dwy flynedd yn ôl fi'n credu mae'r heriau'n wahanol, yym, a fi'n cydnabod 'ny, a fi'n gweud yn onest, beth 'y fi'n gofyn am fan hyn yw eich help chi, eich cymorth chi, eich syniadau chi, bod ni'n edrych ar fel 'yn ni'n gallu sicrhau, ni'n gwybod bod 'na elfennau newydd i'r ffordd newydd o feddwl, Mae'n rhaid bod y cwricwlwm i Gymru yn bodoli yn 14, 16. So mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth, mae'n rhaid i ni sicrhau bod hwnna yn yn gallu digwydd o fewn yym beth 'y ni'n byw gyda yn y sector ar hyn o bryd. So mae 'na cwestiynau fan hyn, fi'n credu mwy, chimod, beth sy'n gweithio ar hyn o bryd, beth sy'n gweithio i chi fel ysgolion, pa fath o arfer dda yn amlwg sy'n bodoli o ran dysgwyr yn cynllunio ôl 16 a beth ry'n ni'n gallu gwneud i i trial reoli y sefyllfa yma o ran llwyth llwyth gwaith. Mynd nôl i'r pwynt, fi'n credu ma' 'na le fan hyn i edrych ar strwythur y cwricwlwm o fewn 14 16 fel bod cyfrifoldebe penodol gyda staff gwahanol ond wrth glywed bore 'ma dyw hwnna, ma' hwnna'n easier said than done. Fi'n credu bod 'na rywbeth am fel 'yn ni'n gallu wedyn 'ny yym cynorthwyo hwnna gyda dysgu proffesiynol, fel bod arbenigwyr ar ein staff ni yn gyfrifol am rhai o'r elfenne gwahanol 'na er mwyn tynnu hwn i gyd at ei gilydd. Felly, o ran llwyth gwaith, falle meddwl o fe trwy'r chwyddwydr 'na, bo' ni ddim yn disgwyl i pob un athro wneud, er enghraifft, y cymhwyster Saesneg a phopeth arall, ond bod ni'n edrych ar ffyrdd ffyrdd o ran fel 'yn ni'n strusturo'r cwricwlwm, i roi'r profiadau gwahanol um, a'r profiadau newydd o'n pwys, holl bwysig i'n dysgwyr ni. Felly, that's it from me, fel maen nhw'n gweud. Um, Gallai ddod nôl at ti?
Gallid, diolch.